Adom ne nhyira a ɛfiri Nyame Agya, Nyame Ɔba ne Nyame Honhom Kronkron nka wo onua dɔfo. Wo a wotie me wɔ social media yi so. Anuanom adɔfo, Yɛ program yi yɛfrɛ no prayer faith na prayer faith adwumadi no deɛ ɛyɛ sɛ akra a Nyankopɔn teasefo abɔ wɔn nipa nipa Nyankopɔn abɔ wɔn asase so nyinaa bɛfa sa program yi so na wɔn tumi atwe abɛn Jesus Christ ɛnɛ Anapa yi yɛ Easter Sunday, na ɛnnɛ Easter Sunday yi nso, Nyankopɔn teasefo de ato yɛn akoma so Prayer Faith dwumadie no sɛ yɛmfa mmra mmɛdom wiase nyinaa. Na anuanom adɔfo, Nyankopɔn teasefo de n'asɛm ato m'akoma so sɛ me ne wɔn nkyɛ ɛnnɛ da yi. Na anuanom adɔfo, yehu mmere yi a yɛwɔ mu, ɛyɛ mmere a ɛyɛ mmere bɔne paa. Ɛyɛ mmere a yare a yɛfrɛ no Covid 19, etu asete atrɛ wɔ wiase afenaa nyinaa, a saa yareɛ yi ɛyɛ yareso yi, ekunkum nipa. Na saa yareɛ yi ɛka wɔn a. Nyame angye wo a, na ɛkum. Anuanom adɔfo, neɛ ɛrekɔ yi, yɛate ɛho nsɛm bebree. Wiase nimdeɛfoɔ, ayarehwɛ mu nimdeɛfoɔ, wɔayɛ nhwehwɛmu ahunu yareɛ no, neɛ ɛfiri, na yareɛ no sɛdeɛ ɛreyɛ adwuma. Yareɛ a ɛfiri aboa mu no tumi wura nnipa mu na nnipa nso so tumi de ɛresane. Anuanom adɔfo, yɛtetetete ho nsɛm bebree, nanso wohwɛ hwehwɛ mu nneɛma bi kakra a, wotumi te nneɛma bi ase, hu nneɛma bi, faako a ɛfiri ne faako a ɛrekɔ ne faako a ɛreba. Na saa covid 19 wei deɛ, saa virus 19 wei deɛ, ɔyɛ virus a ɔso pa ara. Na anuanom adɔfo, yɛhunu sɛ, Atra wiase mu nyinaa, na etwa nnipa nkwa so te sɛ sɛnea yɛde ɛyi nkrantɛ retwitwa srɛ gu. Ɛyɔn adɔfo, yɛde deɛ ɛrekɔ so yi, yɛde bɛtoto Nyankopɔn asɛm mu, ne ahwɛ deɛ Nyankopɔn asɛm ɛreka kyerɛ yɛn ɛfa neɛ ɛrekɔ so yi mu. Ɛnuam adɔfo, yareɛ yi baeɛ yi, ɔman biara afa ato ne ho so sɛ wɔde ɛho nkyerɛkyerɛ bɛba. Na anuanom adɔfo, mɛsrɛ wo, nea ɛteɛ biara, ɛho nkyerɛkyerɛ a wɔde aba, kwan a yɛfa so a yɛbɛbɔ yɛn ho ban, kwan a yɛbɛfa so a yɛne yɛn ntam, yɛn yɔnko ntam, metres ɛsɛ, na afei nneɛma a ɛsɛ yɛde protect yɛn ho, Momma yɛmfa nyɛ adwuma sɛnea ɛsɛ sɛ yɛhohoro yɛn nsa. Momma yɛmfa nyɛ adwuma, anuanom adɔfo, ɛbɛgye yɛn nkwa. Na anuanom adɔfo, menka sɛ nkwagyeɛ ankasa ankasa wɔ no, ɛbɛboa yɛn ama yareɛ no, yɛnnya yareɛ no. Anuanom adɔfo, nkwagyeɛ deɛ, nkwagyeɛ firi Asafo Awurade nsam. Na yɛnya no nteeɛ sɛ yareɛ no nkokorafoɔ anaasɛ wɔn a wɔanyin na ɛtumi nya wɔn. Nanso yɛhwɛ mu sesiyɛ a, ɛnte ne saa. Ɛtumi nya aberanteɛ, ɛtumi nya abɔfra, ɛtumi nya nkokorafoɔ. Na yɛnim nkokorafoɔ mu bi koraa a wɔadi one hundred and twenty years koraa a wɔannya bi koraa no a, mepa kyerɛ sɛ mmɛmmerewafoɔ mu bi, wɔannya bi a, wɔn nyinaa wɔanya ayaresa ama wɔaba fie. Anuanom adɔfo, Nyame teasefo nsane mmra mmɛhwɛ ne man. Nyame teasefo nsane mmra mmɛhwɛ ne nkorɔfo wɔ asase yi so. Anuanom adɔfo, yɛtie Nyame asɛm, yɛgyina Nyame asɛm so, na afei yɛahwɛ nea nti a nneɛma rekɔ sei wɔ yɛn saa mmere wei mu. Nea ɛkɔ ne deɛ ɛba. Yɛyɛ Nyankopɔn nkorɔfoɔ, na sɛ biribi rekɔ so a, yɛmfa yɛn adwene mfa nkerikeri nneɛma bi saa kɛkɛ. Ɛtwa sɛ yɛkɔ Nyankopɔn asɛm mu na yɛhwɛ deɛ ɛrekɔ so, ɛfiri sɛ yɛnim sɛ asase a yɛaba bɛsi so yi, yɛamma amma ammɛsi so kwa, na ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ bi dea. Nyankopɔn teasefoɔ bi a wabɔ yɛn, ɔno na asase yɛ ne dea, na wabɔ yɛn aba abɛto asase no mu. Nti, na sɛ yɛhunu sɛ biribi rekɔ so na sɛ ɛnkɔ yie a, ɛtwa sɛ yɛsan kɔdan Ɔbɔadeɛ no, Nyame no a ɔbɔɔ asase yi no, ɔno na ɛsɛ yɛtwa, ɛtwa sɛ yɛsan kɔ na yɛkɔ akɔdan no na yɛbisa no, Ao Awurade, asase yi, deɛn na ɛrekɔ so yi, yɛnyɛ dɛn na yɛmfa he? Hallelujah! Anuanom adɔfoɔ, ɛnnɛ anapa yi, sɛ wotie me a, ɛyɛ Yesu wusɔreɛ mmerɛ mu, na mepɛ sɛ w'aso te sɛ Yesu ɔda so te ase. Hallelujah! Na anuanom adɔfo, saa mmere yi mu a yareɛ yi ɔre ɔretwitwa nnipa nkwa da so yi, yɛbɛbisa yɛn ho, dɛn na yɛnyɛ? Anuanom adɔfo, yɛyɛ Nyankopɔn nkurɔfoɔ, yɛyɛ agyidifoɔ, na mesrɛ sɛ mma yɛmfa blame Mma yɛmfa adwene mfa nkari kari, na yɛmfa adwene mfa nkari nnipa bi, yɛmfa adwene mfa nkari kuro bi, yɛmfa adwene mfa nyɛ da bi. Yɛnhwɛ deɛ Nyankopɔn asɛm ɔka. Nyankopɔn asɛm wɔ ɔkasa a, ɔkasa fa nnipa ho te sɛ me ne wo, yɛ a yɛyɛ nnipa a Nyankopɔn abɔ yɛn aba abɛto asase yi so. Yɛn na Nyankopɔn asɛm ɛ ɛ ɛ ɛne yɛn ɛrekasa. Ɛyɛ Nyankopɔn n'asɛm. Onua dɔfo, yɛhwɛ asɛm bi, yɛhwɛ asɛm bi wɔ Isaiah chapter one the verse one verse three a, Nyankopɔn Teasefo Asɛm ɛkaa sɛ, Ɔsoro, montie, na asase yi, mombu me ho atɛn. Sɛ ɔsoro tie, asase yi tie. Na, anuanom adɔfo, Onyankopɔn teasefoɔ rekasa afa soro ne asase ho, sɛ ɔsoro tie o, asase tie. Afunumu a ɔnante kɔ ba, afunumu a ɔyɛ aboa, ɔnim ne wura, ɛdi didaka. Twerɛ ne sɛ, Ɔse, Mabɔ me mma, na me mma mahwɛ wɔn, na mepagya wɔn, na mede wɔn asi hɔ, nanso me mma nnim me, wɔn apow me, wɔn adane wɔn akyi akyerɛ me. Efurum koraa nim ne wura dididaka. Na aboa nantwie koraa nso ne ne ne ne ne wura na ɛdi ne daka, nanso me man deɛ, me man deɛ, wɔnnim me, wɔadan wɔn akyi de ahwɛ me, Asafo Awurade asɛm ni. Asɛm yi a mede ba yi, ɛyɛ asɛm a madi kan ayɛ no live dada, ɛyɛ asɛm a madi kan ayɛ ayɛ no live dada, na wei yɛ video a masan ayɛ biom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mede bɛto social media na faako a ɛsɛ sɛ ɛkɔ no ɛtumi akɔ yie. Anuanom adɔfo tie me ha, yɛatwɛn Nyankopɔn anim paa wɔ mmerɛ a wa ɛbɛ yɛayɛ block up wɔ fie no nyinaa, yɛtwɛn Nyankopɔn anim, menim saa. Na onua dɔfo, asɛm a Nyankopɔn nteasefoɔ sɛ menka nkyerɛ wo no ne sɛ, saa mmerɛ wei yɛ mmerɛ a ɛtwa sɛ yɛba ne nkyɛn Ɛyɛ mmere a ɛyɛ reconciliation time. Mmere a etwa sɛ yɛba ne nkyɛn. Ɔse, Woo, yɛn a nsukɔm de yɛn, ɔse, bra na mɛma wo nsu ama woanom. Saa mmere wei yɛ mmere a onua dɔfo sɛ wonnim Jesus Christ a, mekamfo Jesus Christ a kyerɛw sɛ yɛn gyefo ne yɛn agyenkwa baako too pɛ a asase yi ɔyɛ yɛn sohwɛfo, asase yi yɛ ne dea o a a ɔwɔ tumi wɔ nneɛma nyinaa so. Ɔno na mekamfo no akyerɛw sɛ mmere aduru a etwa sɛ yɛba ne nkyɛn. Anuanom adɔfo, saa mmere wei nyɛ mmere a yɛreba abebubu atɛn Sɛ ade no fi ha na efi ha, mfa blame mfa nto obiara so. Fa blame fa to w'ankasa wo so. Ɛyɛ me ne wo so na ɛsɛ sɛ yɛde blame to, efisɛ asase yi, Nyankopɔn yɛeɛ, yɛeɛ no, ɔde hyɛɛ yɛn nsa sɛ asase yi, yɛnhwɛ na yɛnyɛ dɛ, yɛnni so na yɛn ase nnɔre, na asase yi, yɛnyɛ deɛ ɛtwa sɛ yɛyɛ biara. Ɔde ahyɛ yɛn nsa. M'anuanom adɔfo, saa Nyankopɔn teasefoɔ yi, Ɔse menkyerɛ wɔn dɛ sɛ wohwɛ Romans chapter one hɔnom a verse twenty three hɔnom ba no ɔse hwɛ ɔse yɛnim no nanso yɛamfa anuonyam amfa mma no ɔse yɛnim no o yɛnim no ɔse wiase nyinaa ɔse nipa baako mpo nni hɔ a ɔnnim ɔno asafo awurade ɔse yɛnim no yɛnim no Adɛn, wɔ kwan bɛn so? Wɔakyerɛ sɛ, wɔkyerɛ wɔ Romans ne chapter twenty three hɔ nom, ɛmɛ one, Romans chapter one verse twenty three hɔ nom ɔba no sɛ, ɔse, Yɛnim Nyankopɔn teasefɔ, sɛ wonnim no koraa a, na wonte n'asɛm koraa a, wohunu sɛ Nyame bi wɔ hɔ, wo sɛ nneɛma a ɛwɔ asase so, sɛdeɛ wabɔ nneɛma wɔ asase so, obi na abɔ adeɛ no. Wohu sɛdeɛ nneɛma, ahome wɔ nneɛma mu, na nneɛma si fa, wotumi sɛ, oh, oh, oh, Nyame ho yɛ hu. Ɔse saa kwan no so ne yɛnim no, yɛnim no wɔ n'abɔdeɛ mu, yɛnim no wɔ nneɛma nyinaa mu, nanso yɛamfa anuonyam amfa mmɔ ɔno Nyankopɔn. Onua adɔfo, saa mmere wei yɛ mmere a Nyankopɔn teasefoɔ n'ani abere, nea aba yi a yɛresu, nea aba yi a yɛretwa adwoadwo, ne nea aba yi a ɛretwa nnipa nkwa nna so te sɛ ɛserɛ no, ɛmfiri ɔno Nyame. Mfiri ɔno Nyame. Neɛ nti a meka sɛ mfiri ɔno Nyame no ne sɛ, Nyame mpɛ no saa. Ɛnyɛ Nyankopɔn nhyehyɛɛ saa, na mmom yɛn nnipa na yɛama no aba. Ɔsɛ ɔsoro no ntie, asase mo ntie. So ɔsoro tie? Sɛ mabɔ me mma, mede wɔn asi hɔ Nanso me mma, me mma adane wɔn akyi de akyerɛ me. Na afunumu koraa nim ne wura didi daka, na nantwie anantwie koraa, wɔnim wɔn wura didi daka, nanso me mman deɛ, me mman deɛ. Ao, anuanom adɔfo, hwɛ sɛ Nyankopɔn teasefo ka sɛ me mman deɛ. Ɔka aboa ho asɛm sɛ aboa koraa deɛ ɔnim o, nanso me mman. Me man a mabɔ wɔn, nnipa a mabɔ wɔn te sɛ me Nyankopɔn me suban so. Nnipa deɛ, nnipa nne me, nnipa yi me to kyene. Yɛhwɛ Isaiah the chapter five hɔnom a, wokan Isaiah chapter five hɔnom a, Nyankopɔn Teasefoɔ kasa kyerɛɛ nnipa faa nnipa ho, na ɔde nnipa de too asase ho, na asase, ɔse ɔde nnipa too asase ho sɛ asase, ɔyɛɛ asase bedeɛ paa, na asase bedeɛ no ɔyiyii mu aboɔ, nneɛma a ɛnyɛ wom, ɔyii ne nyinaa firii mu, na ɔyii ne nyinaa firii mu no, afei deɛ asase no, ɔhu sɛ asase no, wayɛ asase no kama, Nneɛma a ɛtwa sɛ wɔyɛ wɔ asase no ho, nneɛma a ɛyɛ sɛ wɔde boa asase no ma asase no tumi yɛ fokyee na etumi so aba no, wɔyɛ ne nyinaa bɔ ka wɔ ho, yere wɔn ho wɔn ho. Hɛ! Wohwɛ Genesis a, ɔkaa sɛ Nyankopɔn bɔɔ nnipa te sɛ ne suban so ne sɛso, ɔhome nkwa home gu no mu na nnipa bɛyɛ ɔkra ateasefoɔ. Na abɔde wei yɛ akyi no, bɔɔ nneɛma, Nyankopɔn bɔɔ nneɛma nyinaa, na ɔhwɛɛeɛ na ɔse, Ah! Ɛyɛ sɛ mabɔ saa nneɛma wei, nneɛma wei nyinaa mabɔ nyinaa, ɛyɛ! Nti na ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn ammɔ adeɛ baako mpo wɔ asase so a ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ wɔ no Nyankopɔn teasefoɔ n'abɔdeɛ nhyehyɛeɛ mu. Ne nyinaa ɛyɛ. Ɔbɔɔ ɔbaa bɔɔ ɔbarima. Ɔwiee no ɔbɔɔ mmoa nso. Ɔbɔɔ mmoa nso ɔbɔɔ wɔn mmienu mmienu mmienu. Anuanom adɔfo, ɛnnɛ Nyankopɔn teasefoɔ ɛreka sɛ, Mabɔ mma na matete wɔn na mede wɔn asi hɔ, na nnɛ wɔadane wɔn akyi akyerɛ me a, na Nyankopɔn ɔdi bem. Anuanom adɔfo, saa mmere wei mu, Nyankopɔn teasefo asoma me sɛ memfa n'asɛm mmra nka nkyerɛ wo sɛ, saa mmere wei yɛ mmere a ɛtwa sɛ wodwane ba bɛtoa no, Saa mmerɛ yi yɛ otwa mmerɛ, otwa mmerɛ, anuanom adɔfo, anuanom adɔfo Akristofoɔ, anuanom adɔfo a moyɛ Nyankopɔn nkorɔfoɔ a Nyankopɔn de N'Asɛm ama mo sɛ momfa mma, ɛɛ, momfa, momfa nkɔ wiase ama, aman nyina mu. Anuanom adɔfo, saa mmerɛ wei nyɛ mmerɛ a yɛ, mɛ, mɛ, yɛ, mɛ, yɛ, mɛ, yɛde yɛn nsa, yɛtenetene yɛn nsa kyerɛ yɛn yɔnkonom ho so. Nni, nnipa no bebree. ɛba social media so a, wɔn deɛ deɛ wɔn yɛ no ne sɛ, mo ɛ ɛ mɛ ɛ ɛyi ɛ Nyankopɔn nkorɔfoɔ, wo esi me esi a waka sɛ, wo ka kasa sei, kasa me yɛnhwɛ, wo esi me esi, yɛ sei me yɛnhwɛ, yɛde blames ɛtoto amanfoɔ so, yɛ kasa kyerɛ amanfoɔ, yɛ ɛ mɛ ɛ mɛ yɛ ka sɛ, wo wo esi me esi, wo wo na wo se wo yɛ di odi odiyifoɔ, wo na wo se wo kasa obi nka bi, kɔma n'ani yɛnhwɛ, kasa me mmerɛ. Onua dɔfo, wo de kɔ saa kwan, wo de kɔ saa kwan wei so a, w'adi fɔ wɔ Nyankopɔn anim. Mesrɛ wo sɛ, saa mmerewa nyɛ mmere a yɛfi aseɛ ma ɛtotoma ɛtotoma, daabi. Yɛde yɛn adwene kari, daabi. Yɛ provoku yɛn yɔnkonom, daabi. Na sɛ Nyankopɔn nipa bi ahyɛ wo abufu, na sɛ onipa bi ne wo reko ntɔkwa bi, Sɔfo bi ne wo retwe nneɛma bi a, saa bere woanya mmerɛ a wobɛ bɛkasa kyerɛ no sɛ, O sɔfo, afei deɛ wo kasa me nhwɛ, ɛhɛɛ, wo na wɔ sɛ wo deɛ wo kasa o, obi nka bi, nti sɔre na kasa me nhwɛ. Daabi, ɛnyɛ saa mmerɛ wei mu no ni. Saa mmerɛ wei mu yɛ mmerɛ a ɛtwa sɛ yɛn nyinaa obiara nnwane mmra asafo Awurade nkyɛn. Meka kyerɛ wo sɛ, sɛ saa mmerɛ wei mu yɛ mmerɛ a, na sɛ Woyɛ obi a Nyankopɔn nwosra wɔ wo so te sɛ dɛn? Woyɛ obi a Nyankopɔn adom wɔ wo so te sɛ dɛn? Woyɛ obi a Nyankopɔn de wo asi mpɛnpɛnso bi a obiara nim sɛ wokasa a na Nyame rekeka no ho? Sɛ wogyina saa gyinabea no te sɛ dɛn? Ne sɛ saa yareɛ yi a aba yi ne sɛ woka kyerɛ me sɛ wobɛtumi akasa ama saa yareɛ yi ne tu atwa a, ɛnneɛ woyɛ ɔtorofoɔ. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn teasefoɔ na ɔyɛ n'adwuma. Sɛ Nyankopɔn teasefoɔ ɔyɛ n'adwuma a, mepɛ akyerɛ wo sɛ Nyame deɛ ɔyɛ Nyame baakotoo pɛ. Sɛ Nyankopɔn n'abufuhyew adane ne ho asi nnipa so a, na Nyankopɔn abufuhyew adane ne ho asi nnipa so. Ɛnde wo wo wo nyɛ wo obiara nni hɔ a wobɛma woka sɛ me mɛ stop Nyankopɔn abufuhyew. Wo sɛ Nyankopɔn n'akoma ntɔɔ ne yam na sɛ ɔno ankasa ɔnkekaa ne ho yɛ a, ɛndeɛ onua dɔfo woyɛ no kwa. Ɛno nti na saa mmere yi mu ɛmɛ wo nte asɛm biara. Saa mmere wei mu wo nte asɛm biara. Ewiem ayɛ dinn, nneɛma ayɛ komm. Asɔfo a wɔsoa Nyankopɔn apam adaka, asɔfo a Nyankopɔn ahu ɔsra wɔ wɔn so, Nyankopɔn adiyifo akɛse akɛseɛ, obi atɛm dinn. Anuanom adɔfo, nyɛ hwee. Wɔn nyinaa, Nyankopɔn afrɛ yɛn nyinaa. Yɛnim sɛ ebi nso so wɔ mu nso so a, nneɛma bi frɛfrɛ mu deɛ, ɛte saa. N'enuanom adɔfo, anokwarefoɔ, nokwarefoɔ, Nyankopɔn nkorɔfoɔ, nokwarefoɔ, Nyame Honhom Kronkron nko, nkonkron nkorɔfoɔ a Ɔde wɔn de reyɛ dede nyinaa, mese mo sɛ, monsan nkɔ Asafo Awurade nkyɛn, na yɛnsrɛ No sɛ Ɔnhunu ɔman yi mmɔbɔ, na yɛnsrɛ No sɛ Ɔnhunu wiase mu mmɔbɔ, na deɛ nnipa yɛakɔ akɔfa na yɛde aba na sesei no ɛretɔre yɛn ase wɔ asase yi so, efisɛ nea yɛakɔ akɔfa a yɛde reba yi yɛ ɔno Nyankopɔn n'akyiwade a wadi kan ahyɛ yɛn dada sɛ mma yɛnkɔ ho na yɛakɔ ho. Yɛhwɛ Romans chapter one the verse twenty three hɔ nom, wokan ba aseɛ hɔ a, wobɛhu nneɛma bi a Nyankopɔn kyerɛ sɛ waka kyerɛ nnipa sɛ Sɛnea Nya Nyankopɔn teasefo de asɛm soma Paul na ɔde kɔ ɔde kɔɔ Rome no kɔkae no, nneɛma bi a Nyankopɔn teasefo ahyɛ nnipa sɛ, Nnipa, montwa mo ho mfi saa nneɛma yi ho mma monnkɔ ho. Eyi nti na ɔkaa wɔ Isaiah the, the chapter one verse, I mean, sorry, ɔkaa wɔ Isaiah the chapter five from the verse one sɛ Nyankopɔn sɛ wayɛ nneɛma nyinaa yie ama nnipa. Wapagya nnipa asi hɔ, ɔde, ɔde nimdeɛ ne nyansa de adom nnipa, nimdeɛ ne nyansa paa, de adom nnipa, ama nnipa, ka yɛn ho atɔ yɛn, ahonya a yɛ, yɛwɔ bi, wiase mu nimdeɛ a ɔde adom yɛn, nanso ɔse nnipa Nipa, ɔde nipa sii saa mpɛnpɛnso yi, nipa dasani de anuonyam de ama sika, nipa dasani de anuonyam de ama wiase yi, wiase, wiase abɔde a Nyankopɔn teasefo ankasa abɔ, nea ɛyɛ mmoa, nea ɛyɛ nnua, nipa dasani de anuonyam de ama saa nneɛma yi, na yɛ, yɛto Asafo Awurade akɔtɔ nkyɛn. Anuanom adɔfo, Nyankopɔn teasefo abufuo redɛre wɔ asase yi so nnɛ. Anuanom adɔfo, Nyankopɔn se yɛmmra Ne nkyɛn. Ɔse yɛnsan mmra Ne nkyɛn. Yesu sɛ yɛnsan mmra Ne nkyɛn. Yesu se W'akoma mu dua no so a wodi ama me ne wo. Ɔse saa mmere wei yɛ mmere a etwa sɛ yɛsan yɛsan ba Ne nkyɛn. Mmere wei yɛ mmere a etwa sɛ yɛ yɛsan ba Ne nkyɛn. Yɛto yɛ yɛne yɛn mmafo wɔ fie, yɛne wɔn kasa na yɛkyerɛkyerɛ wɔn Nyame Asɛm, efisɛ ɛnkyɛ biara Kristo reba o, na Kristo reba no ɔpɛ sɛ ayuo no a wadua no, ɔpɛ sɛ ɛnyin na ɛwowa, na afei deɛ otwafo no aba abɛtwa. Saa mmerɛ wɔ yɛ mmerɛ a ɛtwa sɛ yɛde Nyankopɔn asɛm kɔ, ɛnyɛ mmerɛ a agyidifoɔ yɛtwa sɛ yɛde yɛni hwɛ Yɛde yɛn ani kari sɛ ɛfiri asimasi anaa ɛfiri asimasi? Daabi. Saa mmere wei yɛ mmere a ɛyɛ reconciliation moment. Ɛyɛ mmere a ɛtwa sɛ yɛne Nyankopɔn san ba bɛka bom. Yɛsrɛ no sɛ, Awurade, yɛafom wo. Awurade, yɛayɛ mfomsoɔ. Awurade, fa kyɛ. Ne Awurade, bɛsa w'asase yareɛ. Anuanom adɔfo, ɛnyɛ saa deɛ a, ɛnneɛ law of karma no reyɛ adwuma wɔ saa ha no mu. Nea yɛdua no, ɛno na yɛretwa saa mmere yi mu. Anuanom adɔfo, Nyame teasefo nhu yɛn mmɔbɔ, saa mmere wei yɛ mmere a etwa sɛ y'akoma bubu na yɛ san ba ɔno asafo Awurade nkyɛn. Anuanom adɔfo, wo hwɛ Isaiah the chapter one verse eighteen, ɔse, Mo, me, me, me, ɔse, ɔse, monsan mmrɛ, Monsan mmra. Hwɛ, Nyankopɔn ni, Ɔwɔ ayamhyehyeɛ ma Ne man, the moment a Ne man bɛdane ne ho afiri wɔn mfomsoɔ mu, the moment a Ne man bɛnya atenka sɛ wɔafom Asafo Awurade na wɔdane N'akyiri, N'anim san ba Asafo Awurade nkyɛn a, wɔasan agye no. Ɔse, Bra me yɛn diɛ. Isaiah chapter 1 verse 8, Ɔse, Mommra ma yɛn nniɛ. Anuanom adɔfo, Anuanom adɔfo wɔ wɔ Kristo mu, saa mmere wei mu yɛ mmere a ɛyɛ mmere a Nyankopɔn teasefo hwɛn sɛ yɛbɛsan aba Ne nkyɛn, na sɛ yɛsan ba Ne nkyɛn a, andeɛ yɛhunu sɛ Ɔy Ɔyɛ yɛn Nyankopɔn a, yɛgye tom sɛ Ɔyɛ yɛn Nyankopɔn a, ne sɛ yɛsan ba Ne nkyɛn a, ɛndeɛ Hanammɔ no na otwa mmere no, yɛhunu sɛ Dodoɔ no ara ɛbɛba Nyankopɔn teasefoɔ nkyɛn. Anuanom adɔfoɔ, nea Nyankopɔn teasefoɔ ɛrehwɛ yɛn ni. Sɛ ɛnnɛ da yi, Nyame teasefoɔ ɛretwɛn yɛn sɛ yɛbɛka biribi akyerɛ no. Anuanom adɔfoɔ, yɛnsu ngu no so sɛ ɔnsan mmra mmɛsa n'asaase yare, na wayɛ krado. Anuanom adɔfoɔ, wohwɛ asɛm bi a Isaiah kaa wɔ Isaiah the chapter 20, 24 no a, ɛyɛ hu. na yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so sesɛyɛ yi a, na ɛkyerɛ sɛ ɛno na ɛkɔ so no o. Ɔse wɔretwitwa, ɔse wɔse wɔretwa, wɔretwa, na nnipa rebɛwuwu agu mmɔnten so. Na saa a, ɛyi anammɔntuo yi, anuamadɔfo, ɛyɛ hu. Enuanom adɔfo momma yɛnsu ngu Nyame so saa mbre wɔ yɛn mbre a etwa sɛ yɛsu ngu Nyame so na Nyankopɔn nim ne deɛ Nyankopɔn nim nim ne mma a ɛwɔ mu na wɔn remma ebi renka yɛn sɛ yɛbɛba ne nkyɛn nko ara deɛ wayɛ krado sɛ ɔmma ebi nka yɛn Enuanom adɔfo wɔ abɔdeɛ nhyehyɛɛ mu no wɔn wɔn ayɛ ahunu sɛ ɛɛ nɛ sɛ onipa onipa wonya bi nɛ sɛ wonya ayaresa a Wobetumi atwe wo plasma na wɔde ama ɔfoforo a okuta yareɛ no bi. Wɔtwe wo plasma de ma no a, ɔno nso ɔno nso tumi nya ayaresa. Ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ very efficace, ɛɛ Francefoɔ bɛse bɛse efficace. Kyerɛ sɛ ɛyɛ adwuma kama paa. Nhwehwɛmu ahoroɔ wɔ hɔ. Nhwehwɛmu ahoroɔ, wo wo me me nnipa gu so a yɛ yɛ ho adwuma. Nanso Mekyerɛ wo sɛ nimdeɛ ne nyansa no, Nyankopɔn na ɔde ma. Sɛ Nyankopɔn teasefoɔ bɛtie yɛn, anaasɛ wɔtie yɛn, ne sɛ ɔrepata a, ɔde nimdeɛ ne nyansa bɛto nipa baako too pɛ tirim, wakyerɛ no duro, sɛ duro no nie, ne sɛ duro no, duro no, wɔsɔɔte aduro no a, ɛbɛhye saa yareɛ wei no mu nyinaa ase, na yɛn akoma atɔ yɛn. Ɛnyɛ, ɛnyɛ, ɛnyɛ saa deɛ a, anuanom adɔfoɔ, na ɛkyerɛ sɛ yɛn nko amma. Sɛ Nyankopɔn ne ne bufuo ɛɛ ne akoma annwoo no, na ne bo ntɔɔ ne yam a, onua dɔfo wo ne no hwan? Hwɛ the Tower of Babel, sɛ nnipa ɛɛ ayɛ krado sɛ wɔsi wɔsi abantenten na na wɔakɔ ɔsoro Nyankopɔn teasefoɔ nkyɛn. Nnipa yɛ adwen koro, na ɛyɛ nokware mu sɛ na ɛyɛ tumi, wɔyɛɛeɛ, Nyankopɔn hwɛɛ wɔn dinn, ɛna Nyankopɔn se, ah, nnipa yɛ adwene koro, na mmom saa anammɔn no a wɔn tu no, na ɛnyɛ Nyankopɔn pɛ, Nyankopɔn pɛ, nti no Nyankopɔn ne ne ne basa a ɔteneeɛ, ɔteneeɛ na ɔde kaa wɔn adwen, ɔde kaa wɔn adwen no, ɛno ano no, hwɛ, nimdeɛ ne nyansa, Nyankopɔn na ɛde ma o, Nyankopɔn na ɛde ma. Solution, Nyankopɔn na ɛde ma. Na sɛ nnɛ da yi, na sɛ nipa dasani bɛdane ne ho aba Nyankopɔn nkyɛn a, ɛne Nyankopɔn ayɛ krado. Hwɛ, Isaiah chapter chapter eh, five hɔ nom no, sɛ Nyankopɔn wa- wabɔ yɛ yie o, na owie yɛ no, ase asase no owie yɛ no, na ɔde to, ɔ- ɔde to nsa, asase no yɛ, ɛyɛ, ɛyɛ Judah. Ɛna asase no ɛyɛ ɛyɛ Jerusalem asase no ɛyɛ yɛn o anuanom adɔfo yɛn ho asɛm na Nyankopɔn teasefoɔ ka wode to Romans hɔ nom nso so a Romans chapter 1 1 the verse 23 hɔ nom ɔba nom nso a ɛyɛ nokware sɛ Nyankopɔn ɛse Yɛde anuonyam, esiane sɛ yɛde anuonyam de ma abɔdeɛ nti no, wɔgyae yɛn mu. Wɔgyae yɛn mu ama yɛn ankasa ankasa ankasa yɛpɛ. Na wɔgyae yɛn mu de maa yɛpɛ no, afei deɛ, yɛn ankasa ankasa ankasa yɛ, yɛyɛ deɛ yɛn akoma pɛ. Na esiane sɛ yɛn ankasa ankasa yɛyɛ deɛ yɛn akoma pɛ nti no, ɛma, ɛma, ɛma Nyankopɔn bo fuo baa yɛn so ma afei deɛ aniwuo akɔnnɔ afa nnipa domum na nnipa reyɛ deɛ ɔno ankasa pɛ wɔ asase yi so. Anuanom adɔfo, hwɛ sɛ abɔdeɛ mmere mu Nyankopɔn abɔ nnipa na ɔse ɛyɛ. Wabɔ nnipa te sɛ ɔno ankasa ne sɛso. Wabɔ ɔbarima na wabɔ ɔbaa nso so aka barima ho. Nanso nnɛ da yi, Nnipa da sɛnii yɛ kyerɛ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn wammɔ yɛn yie. Aboa koraa de anuonyam de ma Nyame. Aboa koraa nim nim ne wura adidi daka. Ohunu sɛ me wura wɔ nie, n'adidi daka nie, me wura na ɔbɛma me aduane ama madi. Nanso nnipa deɛ, yɛadane yɛn akyiri akyerɛ yɛn Nyankopɔn. Nnipa a yɛkyee aboa Nyankopɔn ayɛ yɛn yie, yɛadane yɛn akyi akyerɛ yɛn Nyankopɔn. Nyame abɔ yɛn, Wabɔ ɔbaa, Wabɔ ɔbarima, nneɛma ɛwɔ ɔbaa ho, nneɛma ɛwɔ ɔbarima ho, pɛpɛɛpɛ, kama, Wabɔ barima deɛ kama, Wabɔ ɔbaa deɛ kama. Na Nyankopɔn bɔɔyɛ no, Ɔbɔɔ for purpose. Ɛ momfa kwan wei sei so na mowo no mo ase nnɔre te sɛ mpoano anwea. Yiw, Ɔno na Ɔyɛɛyɛ, Sɛ yɛ ne yɛfa saa kwan wei sɛ so, na yɛnya awareɛ, na yɛn wo ne ase dɔre te sɛ mpoano anhwea. Wayɛ ne yie, ɔbɔɔ ɔbaa sononko, wabɔ ɔbarima sononko. Nneɛma ɛwɔ ɔbaa ho ɛnte sɛ nneɛma ɛwɔ ɔbarima ho. Na Nyankopɔn hyehyɛɛ yɛɛ sɛ ɔbaa ne barima na ɛnware. Yii ɔbaa firi barima mfimfim, wɔn nyinaa bɛka boom a wɔayɛ baako. Nanso nnɛ, yɛadane yɛn akyiri akyerɛ akyerɛ Asafo Awurade. Yɛse Asafo Awurade wammɔ yɛn yie. Yɛse Asafo Awurade wammɔ yɛn yie. Nti no, Asafo Awurade, na, na, na nka ɛtwa sɛ nnipa, na nka ɛtwa sɛ wɔyɛ nnipa te sɛ aboa. Me, meka ne saa na mepa akyerɛ sɛ, sesei no, nnipa dasani ne aboa na ɛware. Ɔne, nnipa, nnipa ne mmoa na ɛware. Ɔbarima nkɔpɛ ne yɔnko ɔbaa nware te sɛ sɛdeɛ Nyankopɔn ahyehyɛ no no, na mmom ɔbarima kɔkɔpɛ aboa na waware. Ɔbaa kɔkɔpɛ aboa na ɔne no aware. Na afei nso so so no, sesei no, ɛsiane sɛ yɛde anuonyam de ma abɔdeɛ nti, afei deɛ deɛ akɔ akɔba no ne sɛ, sesei barima koraa sɛ, sɛ Nyankopɔn ammɔ no yie Wam, ɔbaa no, ɔbaa Nyankopɔn, Nyankopɔn bɔ maa bɛɛma no, yɛpa kyɛrɛ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn nim nyansa o, Nyankopɔn nim nyansa sɛ wabɔ ɔbaa ɛde ama bɛɛma, ɔhwɛ nneɛma a ebi nni ɔbɛɛma ho no na ɔde ayɛ ɔbaa, nti bɛɛma hu a, hu, hu, nka bɛɛma hu ɔbaa a, ɛhu sɛ aah, adeɛ yi yɛ fɛ, Nanso, sesei no, yɛse daabi, Nyankopɔn deɛ wanyɛ no yie, wammɔ adeɛ yie, nti yɛn ne yɛnim nyansa sɛ ɔbarima hu ne yɔnko barima a, ɔkɔse ne yɔnko barima pɛ. Anuanom adɔfo, sesei no, aman ahoroɔ, nkuro ahoroɔ, wɔde asi hɔ sɛ ɔbarima tumi ware barima, ɔbaa tumi ware ɔbaa. Anuanom adɔfo, dɛn na ɛreba yi? Ei, asase wura, asase no wura, deɛ ɔyɛɛ n'adeɛ no, adɛn na n'abufuo nnɛre ntia yɛn? Adɛn na n'abufuo nsɔre ntia yɛn? Nea ɛyɛ yei, anuanom adɔfo, Nyame nhyira wo sɛ wo deɛ menim sɛ wo deɛ ɛɛ womfa wo ho mfa mfra saa nneɛma no, wonnye ntom. Na nea ɔwɔ mu no, mise wo sɛ, Nyankopɔn abufuo asɔre. Twe wo ho firi mu na bra Kristo nkyɛn. Bɛfa Kristo yɛ Owura ne wo Pra Agyenkwa na wayɛ krado sɛ ɔbɛgye wo. Anuanom adɔfo agyidifoɔ, saa mmere wɔ yɛ mmere a ɛtwa sɛ yɛsrɛ Nyame ma ma N'asase, yɛsrɛ No sɛ ɔmfa nkyɛ yɛn, yɛafom No, yɛafom no, ɔhunu yɛn mmɔbɔ, na afei ɔntene ne nsa ɔnhwɛ yɛn so. Anuanom adɔfoɔ, ana so ateneneefoɔ biara nni yɛn ntam? Anuanom adɔfoɔ, yɛnsu ngu Nyame so, na Nyame mmra mmɛhwɛ N'asaase. Ɛnnɛ, onua dɔfoɔ a wotie me wɔ me social media yi so, mese wo sɛ, na sɛ wonnim Kristo a, saa mmerɛ wei yɛ mmerɛ a ɛtwa sɛ wodwane na woba Kristo nkyɛn, na Ɔbɛgye wo. Nyame teasefoɔ nhunu yɛn mmɔbɔ na ɔndom yɛn saa mpɛnpɛnso yi. Na saa mpɛnpɛnso yi nyɛ mmere a yɛba bɛbɔ ɛkutia preachings, preachings ɛyɛ ɛkutia. Na Nyankopɔn nipa bi a wonim no na watene wo nsa wɔ no so na afei wabɔ no ɛkutia. Ɛnyɛ saa mmere wei, no, saa mmere wei nyɛ saa mmere wei, mmere a yɛbɔ ɛkutia. Na ɛwura, ɛnɛ sɛ Nyame Honhom Kronkron Nea sɛ Nyame Honhom Kronkron redi hene wɔ wo mu a, Nyame Honhom Kronkron renkeka wo saa, efisɛ yɛn Nyankopɔn no, ɔyɛ Nyame baakotoo pɛ a ɔno na okuta asase yi a ɔno no ɔyɛ ne nneɛma. Ɔno na ɔnam ne Ba Jesus so na Jesus de Honhom Kronkron abɔ yɛn asu. Na yɛn nyinaa yɛfiri yafunu baako mu. Nti na sɛ y'agya bu afuo a, ɛyɛ yɛn nyinaa y'agya na ne bo afu. Anuanom adɔfo, Nyankopɔn teasefoɔ nhunu yɛn mmɔbɔ na ɔnsane mmra mmra mmɛhwɛ yɛn. Na megye to mu sɛ saa mmere wei mu a wotie me yi, wobɛhwɛ w'akwan so yie. Saa mmere wei mu a wotie me yi, wobɛhunu sɛ Nyankopɔn na ɛbɔɔ asaase yi. Saa mmere wei a wotie me yi, wobɛte aseɛ sɛ Asase yi yɛ Nyankopɔn teasefoɔ dea, yɛama abɛtɔ so kwa, na Nyankopɔn teasefoɔ a Ɔno no bɔɔ n'asase na Ɔbɔɔ emu nneɛma nyinaa no, Obu ne nneɛma nyinaa yie sɛ deɛ Wayɛ no yɛ. Ɛnnɛ da yi, mmarima a wɔtutu wɔn ho, wɔn ho nneɛma na wɔn, wɔde ɔbaa nneɛma hyehyɛ wɔn ho, na mmaa nso so a yɛhunu sɛ wɔn yɛ mmaa nso so na wɔatutu wɔn agyapadeɛ na ɔbaa de ɔbarima agyapadeɛ akɔ akɔtua ɔno ankasa no ho. Na, anuanom adɔfo, ɛbɛyɛ dɛn na Onyankopɔn teasefoɔ no bo remfu ntia yɛn ɛfiri sɛ yɛdi ne ho fɛw? Ɛfiri sɛ yɛn yɛsusu sɛ deɛ ɔno ayɛ no, barima a wabɔ barima abɔ ne ho adeɛ, abɔ ne ho adeɛ ahyɛ ne ho kama no, yɛn deɛ yɛkyepa kyerɛ Onyankopɔn sɛ wammɔ yɛn yie. Anuanom adɔfo, Nyame ohu yɛn mmɔbɔ. Na sɛ saa mmerewa mu, na sɛ yareɛ yi e, e, yareɛ, yareɛ a ɛyɛ covid 19 yi e, e, e, e, etwitwa nnipa nkwadaa so a, wo deɛ hwɛ Isaiah chapter eh, 24 hɔ, na kenkan hɔ berɛ a bɛsi aseɛ. Wobɛte aseɛ yie paa. Wobɛhu ne, wobɛhunu neɛ ɛrekɔ. Anuanom adɔfo, ɛyɛ hu. Ɛyɛ hu paa. Na sɛ nnipa yɛannane yɛ, yɛ, yɛ, yɛ, yɛ nim ankyerɛ asafo Awurade ne yɛansrɛ no a, anuanom adɔfoɔ, ɛbɛyɛ den ama yɛn. Wohwɛ Isaiah 24 hɔnom a, hwɛ nsɛm a ɛwɔ hɔnom a, ɛyɛ hu paa. Ɛyɛ hu paa sɛ asafo Awurade asase yi, ɔba bɛpopa, ɔba bɛpopa so nnipa, ɔba bɛtwitwa so nnipa nyina gu. ɔba bɛskata so nnipa nyinaa, na ɔse ɔnyi ohiani mfi mu, ɛna ɔnyi sikani mfi mu, yɛn nyinaa ho asɛm na ɔka, na ɔka, ɔkasa a na ɔnkasa atenenefoɔ o, ɔkasa fa wɔn a wɔn ho afom wɔn nyame a wɔsusu sɛ Nyankopɔn ambɔ wɔn yie a sɛ wɔbɛware nnipa, wɔkɔkɔware a, wɔkɔkɔware mmoa.

Asase muntie, na mabɔ onipa, na mayɛ no yie, na mede no asi hɔ, nanso wadane n'akyi akyerɛ me. Afunumu koraa nnim ne wura, nantwie koraa nnim ne wura adididaka, na mmom me man deɛ, wɔnim me. Anuanom adɔfo, Nyame abufuo, ne yɛsrɛ Nyame abufuo sɛ Nyame n'akoma ntɔ ne yam, na ɔnna n'anini mmra mmɛhwɛ yɛn, na deɛ ɛrekɔ so sisi yi yɛmfiri ɔno asafo Awurade, ɔhunu yɛn mmɔbɔ, na mmom ɔntie yɛn na ɔnsa yɛn yareɛ. Anuanom adɔfoɔ, asase yi ne ɛmu nneɛma nyinaa ɛretwam akɔ. Deɛ ɛrekɔ so yi ɛretwa nnipa nkwa nna so. Italy funu adaka koraa ho reyɛ ayɛ den. Anuanom adɔfoɔ, ɛnyɛ Italy nko, Hwɛ ɛ, ɛyɛ United States, hwɛ nea ɛrekɔ so. Anuanom adɔfo, na fa to Isaiah the, the chapter 24 ho. Nyame teasefoɔ se asase yi yɛ Ne dea. Asase yi yɛ Nyankopɔn teasefoɔ adea. Asa, ɛ, ɛ, anuanom adɔfo, sɛ Nyankopɔn teasefoɔ abufuo afi aseɛ redɛre a, na ɛnyɛ hwee o, efisɛ asase no yɛ Ne dea. Anuanom adɔfoɔ, Nyame nhunu yɛn mmɔbɔ na ɔnsan mmra mmra mmɛhwɛ n'asaase. Anuanom adɔfoɔ, yɛn nneyɛɛ wɔ asaase yi so ama Nyankopɔn bo afu. Na sɛ yɛbɛhwɛ yɛn nsɛnnii ne yɛn nneyɛɛ yie a, ɛnneɛ nka Nyankopɔn bɛhunu yɛn mmɔbɔ. Saa mmerɛ yi yɛ mmerɛ a ɛtwa sɛ yɛde yɛn nkotodwe gu fam na yɛsrɛ no. Yɛsan bra ɔno, ɔno, yɛsan, yɛsan bra ɔno Asafo Awurade nkyɛn. Aman, aman ahorow a wɔagye atom sɛ mmarima nware mmarima, mmaa nware mmarima. Saa mmere wei yɛ mmere a etwa sɛ wɔso adwensakra aba na wɔsan bra Asafo Awurade nkyɛn. Na mekyerɛ wo, mekyerɛ wo nua dɔfo sɛ solution no firi Nyankopɔn hɔ. Nyankopɔn betumi de nimdeɛ baako tuo pɛ ato nnipa tirim a ama wɔ, wɔde yareɛ yi ho aduru aba a, ɛde ayaresa bɛba, na ɛfiri Nyankopɔn ne pɛ mu. Sɛ Nyankopɔn amfa annɔ mo so ɛ, wamfa amma nso ɛ, anuanom adɔfo, na yei na ɛkyerɛ sɛ asase nnipa ase ba abɛhye wɔ asase asase so. Na me deɛ, megye di sɛ yɛn a yɛyɛ Nyankopɔn atreneefoɔ deɛ, megye di sɛ Nyankopɔn ɔbɛgye yɛn. Na sɛ nnipa plasma. Mise nipa plasma, nea wanya yare na enya emu ayaresa, ne plasma a wɔtumi de ma foforɔ ma foforɔ nso so tumi nya ayaresa a, na ɛndeɛ adɛn na Yesu mogya nndi mma yɛn a yɛyɛ Nyankopɔn mma? Jesus mogya yɛ krado. Da no fiada yi na ɔkɔɔ asɛnnua no so na ɔhwiam ne mogya gui. Ɛyɛ mmerɛ a na yɛde kae no, na ne mogya no ɔse ne mma ataa pɛ mu no ɛna ɔde asa yɛn nyarewa. Nnuama adɔfo so anaso yareɛ yi nka ho bi? Yareɛ yi ka ho bi. Na sɛ nipa plasma ɔtumi de ma ne yɔnko ni, ni, nipa a wanya yareɛ no bi na ɛyi ɔtumi nya ayaresa a, na Yesu mogya. Anuanom adɔfo, mma momma yɛmfa nneɛma bi nni agorɔ. Na Nyankopɔn Asɛm yɛ nokware. Wɔse Nyankopɔn, Twerɛ no se Nyankopɔn Asɛm yɛ nokware, na ano yɛ nnam sɛ nkrante ne fanu biara. Anuanom adɔfo, Nyankopɔn Asɛm yɛ nokware, na Jesus mogya, wɔse Jesus mogya no deɛ, ɛteam kyee Abel mogya. Yesu mogya team kyee Abel mogya o. Yesu mogya, ɛnyɛ nnipa, nnipa mogya o. Yesu mogya yɛ Jesus mogya. Mogya a ɔde gye nkwa. Mogya a wɔde sa nyarewa. Mogya a wɔde ahyɛ yɛn so, wɔde agye yɛn. Mogya a ɛma yɛn tumi ma yɛtumi de di ɔbrɔnsam so nkonim. Nyame teasefoɔ nhyira wo na Nyame, Nyame teasefoɔ ndom wo sɛ wodi m'akyi na afei wadane w'akyi akyerɛ wiase na woadane w'anim akyerɛ ɔno Asafo Awurade. Saa mmerɛ woi yɛ mmerɛ a Asafo Awurade pɛ sɛ woso akomabubu aba. Soa akomabubu aba na fa wo nkotodwe gu fam na srɛ Nyame sɛ Nyame mmra mmra mmɛhwɛ ne ne nkorɔfo wɔ asase yi so. Nyame teasefoɔ nhyira wo na Nyame teasefoɔ ndom wo sɛ saa mmerɛ yi woremfa blame mfa mma obi sɛ wode blame ba bɛma wankasa wo ho sɛ wɔn nneyɛe, me nso me nneyɛe, nneɛma a yɛreyɛ na ama ɛnnɛ da yi Nyankopɔn abufuo redane ne ho atia yɛn. Nyankopɔn abufuo asɔre a ɛkanyan ne ho atia nnipa mma. Na megye di sɛ, na sɛ yɛnam trenee kwan so Megye di sɛ, na sɛ yɛn abrabɔ bɛsɔ Nyankopɔn teasefo ani, yɛn nneyɛe bɛsɔ Nyankopɔn teasefo ani a, ɛnneɛ Nyankopɔn teasefo, ɔbɛsianka n'abufuo. Enti na ɔka wɔ Isaiah chapter one verse eighteen hɔ nom no, Yɛnsan mmra, yɛnsan mmra, ɔse yɛnsan mmra, anuanom adɔfo, na sɛ yɛbɛsan aba nko ara deɛ a, ɛnneɛ wayɛ krado

Your stains are deep red, you will be as white as wool. Asafo Awurade se san bra. Me conclusion no no sɛ Asafo Awurade se san bra. Bro, me ba, ne yam hyehye no ma wo. Nea ɛkɔ so yi, nyarewa a, yareɛ yi a ɛretwitwa amanfoɔ nkwa da so no, Asafo Awurade Ne yam hyehye no ma ma na ne nkurɔfoɔ. Wɔse, Bra! Na sɛ wɔba a wɔayɛ krado, sɛdeɛ wo bɔne no sɛdeɛ ɛteɛ biara, sɛdeɛ emu yɛ duru teɛ biara, wɔayɛ krado sɛ wɔbɛgye wo. Nyankopɔn teasefoɔ ndom mo, na wɔn a wɔtie asɛm yi, wɔn wɔmfa Honhom Kronkron tumi mu, Nyame honhom kronkron tumi mu na ɔmfa ne nsa nka wo na wɔ mmerɛ a wotie asɛm yi ɔmfa ne dɔba Jesus mogya so na ɔmfa ne dɔba Jesus mogya mfa nsiesie wo na ɔmfa Jesus mogya mfa nhyɛ wo nso na ɔmfa wo mfa nnu Jesus mogya mu na Jesus mogya no ɛnyɛ wo yie na Jesus mogya mbɔ wo ne wo fie ho ban wɔ saa yarewa yi ho mpo sɛ yarewa yi bi aka wo mpo a wɔ mmerɛ a wotie me yi Na Jesus mogya nturu nyarewa no mfiri wo mu, mfa ayaresa mmerɛ wo, nyi Nyankopɔn abufuo mfiri hɔ, na afei deɛ mma Nyankopɔn anisɔ mmra wo so. Nyankopɔn anisɔ ntena wo ne w'abusua so, Nyankopɔn anisɔ ntena wo ne wo mma so, Nyankopɔn anim hyerɛn mmra mmra mmɛhwɛ wo, Nyankopɔn anim hyerɛn nkata wo ne w'abusua so, mmɔ wo ho ban, mfa wo nkɔ na mfa wo mmra sɛ nkonimdifoɔ. Nyame nhyira wo. ɛyɛ Prayer Fit dwumadi na yɛde reba awieɛ. Nti Nyame nhyira wo da foforɔ nso so no yɛbɛsan aba. Na mma wo werɛ mfi sɛ wobɛ subscribe wɔ YouTube, wobɛ subscribe na wo subscribe a anytime a mɛyɛ program yi biara wo nsa bɛka bi. Bɔ mmɔden sɛ wɔ mmerɛ a woate yi ma no mma no nyɛ wo nko, send bi ma wo yɔnko foforɔ, send bi ma wo nua bi na ɔno nso so no ɔntie na otie deɛ Nyankopɔn teasefoɔ wɔ ma Ne mma saa mmere wei mu a yareɛ Covid 19 yi ɛretwitwa nnipa nkwa nda so yi. Nyankopɔn teasefoɔ n'asɛm ni. Amen.